Zilamekî ji her du lingê xwe seqet, tenê bi serê xwe hêdî hêdî di nava daristanekî de digeriya. Rewşekî westiyayî û nîşana bêhalî û ji hevketinê li serê dihat dîtin. Ji xwe ra ji fêkiyê dara jê dikir û dixwar. Lê heta fêkiyek bi dest dixist, Dinya din li ber çavê xwe didît. Ji ber ku lingên wî seqet bûn, nikaribû bi hêsanî xwe bigihîne meqseda xwe. Carekî ji caran vî mirovê seqet ji dûr ve dît ku wa yekî bi her du çavan kor li binê darekî rûniştiye. Nêzîkî wî bû û bala xwe dayê ku ev mirov erê ji her du çavan kor e, Lê dest û piyên wî tekûz in û mirovekî jêhat ye. Di cî xwe de sekinî û hinek melheze kir, ji xwe re wiha got, Subhanallah, ev mirovê ha Xweda çav jê standiye nikare pêşiya xwe bibîne. Lê qewetekî baş daye dest û piyên wî, dikare her deverî ve bimeşe û bi destên xwe barê giran hilde û deyne ser milê xwe. û xweda çav dane min ez pêşiya xwe dibînim lê qeweta bedenê ji min standiye ez nikarim bimeşim ne jî dikarim bar hilgirim. Piştî vê melhezê fikrekî cuda jê re çêbû. Got ya baş ji bo me herduan ev e ku em bibin heval. Ez ê li ser milê wî siwar bim jê re bibim çav. Ew jî wê ji min re bibe dest û pê. Bi vî awayî em ê bibin mîna mirovekî spî sax. Ciyê ku ez jê re kifş bikim, ew ê min bibe wir û tiştê ku ez bixwazim hildim, ew ê hilgire. Ev hevaltî hem ji bo min hem jî ji bo wî pêwist e, feydekî mezin em ê ji hev bibînin. Rabû çû balê û ev pêşniyariya xwe jê re got. Evê kor jî bi fikrê wî qail bû. Hema wî hilda ser milê xwe rabûn bi hev re meşiyan. Yê seqet bi kîjan darê ve fêkiyek didît berê hevalê xwe dida wir. Û dema diçûn wir yê kor bi desta ew fêkî ji darê vedikirin û bi hev re dixwarin. Ev hevaltî ji her duyan re pir kêrhatî bû. Demekî dirêj bi vî awayî aboriya xwe berdewam dikirin. Heta rojekî yê seqet kûpekî zêra dît û berê hevalê xwe da wir. Got heval rast here, xeta xwe şaş neke, min kûpekî zêra dîtiye, zû xwe bigihîne wir. Dema gihiştin wir yê seqet got heval. Vêga ez û te em şirîkê hevî her tiştî bûn. Lê ev kûpê zêra yê min e. Lewra min dîtiye û heq heqê min e. Heke ev zêr min nedîtibûna ji xwe qet haya te jê çênedibû. Yê kor got erê rast e te dîtiye lê belê min te hildaye ser milê xwe û ez bi piyê xwe hatime vir. Eger ez zû negihêştibûnam van zêra yan jî qet nehatibûna. Wê hinekî din ev zêr ji xwe re bibiran, ji ber vî qasî ev zêr heqê min in. Her yekî digot ev zêr yê min in û ez şirîka qebûl nakim. Li ser vî kûpê zêra dilê wan ji hev ma û bevçûnekî mezin di nav wan de çêbû. Ku wisa bi qêrînekî dijwar dengê xwe bi ser hev xistin, xortekî diz dengê wan seh kir û hat ba wan. Got xêre heyra ev çi bûye? Hûn çima dibezin nav çavê hev? Derdê we çi ye? Ev çi li we peyda bûye? Ka ji min re bêjin ez ê di nav we de bibim hakim û we ji hev biqetînim. Gotim baş e û dest bi xeberdanê kirin. Ji serî heta dawiyê mesela xwe jê re gotin û her yekî xwe mafdar didît, digot ev kûpê zêra yê min e. Vî dizî dema kûpê zêra dît, hema bi her du destan hilda û mîna birûskê ji win re viya. Ew zêr tev ji xwe re birin û ji ber çavan winda bû çû. Ne ew ê kor tenê bi serê xwe dikaribû li pey wî here û ne jî ev ê seqet dikaribû li dû wî baz bide. Her du di ciyê xwe de sekinîn, çawa ku xewnekî bibînin kûpê zêra ji destê wan derket û heta sax bin ji wan re bû dersekî baş, A hevaltiya ku menfeet bikeve navbêna wan bi vî awayî diqede. Gelî birana, menfeet mîna jehrê ye. Dema bikeve nav hingiv, ew hingiv dibe ziqum. Dema bikeve nav hevaltiyê, hevaltî dibe dujminatî. Dema bikeve nav gelekî, ew gel tu car li pêş nakeve û serfiraz û azad nabe. Sed qeda li wê yekîtî û biratiyê bikeve ku li ser menfeetê hatiye avakirin. Ji kerama xwe re bêjin amîn.